Yoq. Ne qaldırdı? Qartop. Güzel. Öyle azı qartop. Aa, o taraf pek yapışmay da. O taraf pek qartopçıqlarda olmay. Hana çanalarda gezdiriniz Girihana. Kıya. Kıya da nedir öyle?

Sar sözün sar sisçığınan qorqma ağlama ağlama öyle ağlay qızım qarnen oynağanda ağlama ağlama qızım bir şey olmaz ölmez qunı bükme kim attı menim elmacığım yüzüne oldu oldu öyle qar öyle qar suvuq anladın a sen yap özün yap özün eve kireceğin yoqsa endi kireceğin eve öyle yavaş ağlama Hatice şimdi harları toplaycaq. Qani temizleniz harları birden tez. Azır ol. Naz yüzüne atma ya şa. Senin yanaqlarıñ endi qırmızı oldı. Qani temizleniz harları mından. Ha ha ha. Temizleniz harları temizleniz. Hep yürgen yerleri temizleniz. Babam bir şeyler söyleyendi. Qani, Geriye hanım, temizle baqayım, temizlep olacañ. Aq, kafile basmañız, pek tayğaq. Elmazcıq, şungen istemeysiñ buharnıñ öynimi? Yoq. O sana pek bendey. Onıñ belcigi açıq, belini atmañız baq. Pek yaramay, ştanı qısqa mı oldı? Yahşı, yahşı, belni qapalı. Qani, Geriye hanım, temizle sen, temizle. Nazar Harlarir ve Hable sarsmaq kerek, ne yoqsa sıtlanacaq urbalarnı qızım. Sen avuştanlarnı sars qızım. Oturuv yat ey, hasta olacan sen öyle ey. Hana Gerihan, hana, hana, hana, qartopça. Atma, közüne atma, Elmazar, közüne atma. Atmaycaq, atmaycaq, közüne atma anısama.

At, ne oldı? Onıñ içün sarsmay kerek, aman, sen eşitmeysiñ meni, Nazlı, men söyleyim, sars qolçaqlarnı, aman. Kirehan çalışa. A, Kirehan, çalışasıñ, oğlanım? Kirehan çalışa. Harları temizledi, aman. Hardan adam yapmız, baqa, kimin hardan? Sars, sars, tezce sars, Elmaz. Buz, bir şey olmaz, sen sars qolçaqnı. Suvuq, suvuq. Pek harlara sen kiresiñ, pek. Ay. Sarsmay diye ki, er vaqıt qanmasın diye bir şey. Siz daa bilmeysiz, onıñ içün. Elleri sılatmañız, bax, hasta olursız. Harları aman ştanglardan sarsmay kerek, Nazlı.

Añnamaysıñ, azı söyleyim saña, saqs, lanacan sen, endi ıslaq sen dizleriñ. Yahşı eki ştanq kiydin anda. Boldurdnı sen doldu? Yapılmay daa, çünki mıham yapışı, daa pek yapışmay har. Daa pek yapışmay, biraz erise.

Amma yüzüne atmañız, yüzüne atmañız. A, maña da atay, baq. Sen ögni qapat, ey, kurtkan açıldı. Ögni qapat, Hatice. Bak, qar da içine kirdi. Toqta. Sende bunday yerlerde qar, Hatice. Hasta olma isteysin. Yoq. Yoq.

Şimdi bir ştannem buzlap qalır edim mında. Kördiñ azır? Tahta bun. Yüzüne qar ba. Men dedi. Ne oldı Girehan? Qorqasıñ qardan yoqsa?

Endi siz yigirmi daha mında oynaysız harna. Hatice, Nazlı ver oña qızım. Nazlı ver oña. Nazlı harları hepsini gerek a o direklerniñ dibine. Var, var al, var al, var al. Var al, qorqma, qorqma. Qorqma. Uuu, bu tarafta, bu tarafta ruzgâr pek çek. Kel bu tarafa, Girehan. Bu tarafta pek çek, a?

Elmazınkisinkiden küçük tükürençik hali bu onıñ içün. Hatice yürni seviyor qızım endi. Gerihan, oğlanım yür. Yoq, anda çıqma, anda tayğaq oluv olma. Yaşa, anda çıqma. Ana tiline balaçıqlarnıñ sevgi aşılamaq. Ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmi? Bu, qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri, o bizim tilimizniñ baylığı.